se woyɛyɛ yaa gyeenra bɛɛba woyɛyɛ yaa gyeenra bɛɛba ee ee na mese masa hwan ni ɔsɛ ee ee woyɛyɛ yaa gyeenra bɛɛba na ɔsɛ ha afei masa maame nkama sɛ na mese asɛm bɛɛ ɔse an national chairman ne deɛ wɔpoo wɔmpoo wɔte akonnwa so wɔte wheelchair mu o wada o wanya ni o wɔte kwan o ɔno a na ɛba as national chairman patwɛ saa nsɛm yi wate bi Wei deɛ sɛ ɛdwo asɛm na woka no. Sɛ ɛdwo asɛm na woka no mate bi mate bi but eh, like I told you no eh, party no a ɛyɛ machinery a yɛde kɔ no ɛno na ɛwɔ sɛ strengthen no koraa ansa nti titɛ mate ebinom koraa wɔn kyɛ kyɛn sɛ na sɛ wo na bɛma me sika de akɔ nkɔ tɛsi anaa ɛrɛn.

na wɔn de yɛ dɛ. na ɛde gye o na ɛde gye o. na ɛne ɛne ɛne ɛyi. aka sɛ fans na ɛyɛ kwa o. ɛnyɛ kwa ɛnyɛ kwa. ɛnyɛ easy ɛnyɛ easy na maba wo nkyɛn a mo party mo mmie kwan sɛ wo a wopɛ sɛ wogyina flag bearer no eh, yɛnyɛ campaign na wahu sɛ nnipa bebree ayiyi wɔn ho ato wɔn anum tuo ɛkasa Ɛɛ bi yɛ analysis wɔ ha, ebi yɛ bi wɔ ha, ɛnom ne adeadeɛ bebree. Na abɔfoɔ se daabi, ɛba saa a anhwɛ a ɛnkɔduru berɛ mpo a main contest no bɛba no na party no ɛɛ cracks no ayɛ so wide. Nkɔmmɔ yi ɛtew sɛn? Wayɛ ɛɛ former national organizer, former general secretary, former operations director of the party a wode bɛgye tumi ɛmaa party no. two times nkɔmɔ eti sɛn. yoo me me me da ase me kyia tiefo nyinaa ɛɛ eh, deɛ ti ne sɛ esi politics no da a yɛbɛto aba no bɛwie a yɛbɛ declare no that the next election abatoɔ ne mmere ahyɛ aseɛ bɛ abatoɔ ɛnyɛ event ɛyɛ process. Nti at any given point in time biara wɔ deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ. Woanyɛ a, wonnya time no na woayɛ bio nti wobɛ lose relationship no. Nti sometimes no, me stress sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ wei seesia na woanyɛ na akɔyɛ biribi foforɔ a, ɛno na ɛbɛma woa lose no but wonhu, wobɛdwen sɛ eh, w'ani agye, wokɔ, woyɛ wo nneɛma, daabi, daabi, daabi, daabi, daabi, daabi. Nti yɛwie elections a, immediately no, National Council tena ase review kɔmitiifoɔ adwuma a wɔreyɛ yi, wɔbɛyɛ dɛn, ɛho nneɛma nyinaa, na wɔsi ɛtena ase hwɛ sɛ party no constituency by constituency dɛn na ɛkɔɔ so ne nneɛma, ɛho adwuma nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Yɛyɛ deɛ afei, per the report a Michael Oquaye ne kɔmitii no baeɛ no, ɛkyerɛ sɛ. In addition to operational challenges no, yɛ delegate system no yɛ one of the challenges and other issues a wɔn raise yɛ. Ɛno nti no, party no yɛɛ sɛ July yi yɛbɛyɛ national annual delegate con July up to date deɛ ɛnya ɛmmaeɛ. So ɔne ne kyerɛ no, ɛno koraa yɛ another problem. Na sɛ yɛbɛyɛ the moment a party no bɛ decide sɛ Yɛreyɛ National Annual Delegates Conference pɛ na Article eighteen of the Constitution ka sɛ obiara biara a ɔyɛ party bi ba na ɔte sɛ yɛrebɛyɛ National Annual Delegates Conference a, two months before sɛ, eh, eh, two months after yɛbɛyɛ announcement no, Wowɔ ho kwan sɛ wode proposal for amendment if you want any amendment in our constitution wode bɛkɔ. Nti saa process no gu so. Na ɛno no wokyerɛw letter no kɔma General Secretary. General Secretary gye saa letter no a, na waboaboa ne nyinaa ano. A month before the annual delegates conference no, na wasan de saa because wobɛkɔ conference no ɛwɔ sɛ wohu deɛ morekɔ discuss. So wo na mekyerɛ no? So saa document no yɛ compile a ne yɛasan de abrɛ constituency foɔ ne region foɔ external branches ne stakeholders of the party na yɛahwɛ mu ara akɔpem sɛ yɛbɛkɔ conference no. Na deɛ nti a yɛma yɛsan de kɔ ne sɛ, Nkorɔfoɔ bɛ raise issues, obi de proposal bɛba, ebi sɛ bi, ebi nsɛ bi, ebi yɛ different, ebi yɛ rɛ rɛ, operationally ebia ɛnyɛ yie, ebi bɛkɔ ayie and all that. Na yɛayɛ saa discussions. So far deɛ ɛha me is about sɛ saa discussions no nkɔ so papa. So saa discussions as to yɛmbue mu, yɛmbue mu sɛn? yɛnyɛ no twenty anaa deɛ a objective na yɛde yɛ twenty no yɛnyɛ obiara mmɛto aba anaa discussion ntumi nsi pɔ papa because wohu there's no debate about it so na ɛno kyerɛ no ɛno yɛ mme because deɛ yɛ kekɛnkɛn a wose eh, contest yi ne nneɛma yi sɛ yɛanyɛ discussions no yie na yɛ yɛ yɛ constitution no ngyina ne nan so a yɛde bɛkeka ho nyinaa ɛnkɔ baabiara so na ɛno kyerɛ no Nti ɛno yɛ one missing link a ɛɛ ɛho nkɔmɔdie no nhyɛ da nkɔ yie. Deɛ ɛka ho bio a me gye di sɛ ɛyɛ major issue no is about, wobɛkae a about a month ago General Secretary issued statement bi sɛ yɛngyae political activities ne saa nneɛma nneɛma no. Ɛno no yɛ issue no saa no a ɛho. Implementation no kɔ no sɛn? Because yɛ issues are stations no bɛyɛ tete sɛ nkurɔfoɔ kasa ebi mu yɛ meetings ebi nti wokɔ ma statement sɛ yɛnyɛ sei anaa me yɛnyɛ sei na sɛ yɛntumi anyɛ sure sɛ ɛɛ yɛbɛdi so deɛ ɔbɛbu mmara no so no yɛbɛbregi no to book a ha adwen. Eno open flood gate for almost everybody speaking. Na the kind of speaking a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛka ho asɛm is about the needed reforms a yɛn nyinaa yɛredwen ho. Ɛnyɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ presidential candidate ne deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ wei, deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ wei, deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ wei. And nansa yi adeɛ deɛ aba yi, on the, in the face of that no, sisi ara no, hwan na ɛkɔ sanhyɛn hwan? Ah, mebakyɛ me ba o. Sɛ mhm. the general secretary of the party, the mhm. chief scribe of the party, ebetumi a issue that caveat through national council. Sɛ mhm. yɛn mi ekwan bu a wobɛyɛ bi a yɛbɛ sanction. N'ano no sɛ bikɔ bi nom ayɛ argument sɛ n'ano bibi ti sɛ ɛɛ ɛyi yɛwura kɛrɛ di akompɛ kokɔ ɛɛ ɛyie wɔ asante mampɔn no wɔkɔ hyia ɛyi delegates wɔ hɔ. ɛna binom sɛ daabi o oh, ɛneɛ sɛ ɔkɔ ayie no na ɔkɔhyia delegates sɛ ah na akɔ ayie anaasɛ ɔkɔhyia delegates ɛna ɛhɔ no so no eh, wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛ wɔn mo akama na wei nso apia ba bɛka sɛ nsɛm ɔkyerɛkyerɛm na wei sɛ ɛhɛn enti no enti enti first of all the statement was not issued through national council okay national council yɛ kɔɔ yɛ no yɛn issue saa statement no okay saa statement no nso ɛwɔ sɛ ɔtumi define yie Because sɛ odwen ho sɛ, ei ok statement no a mede aba no, sɛ obi kɔ ayie na ohyia obi na ɔne no di nkɔmmɔ a, ɛflawto statement no anaasɛ ɛnflawto no. Sɛ obi, as we speak now, eh, yɛ former first vice chairman, ne ba ewu ma ɛnnɛ ne yɛyɛ one week yi, yɛbɛyɛ wɔ taxi hɔ mɛfa hɔ. Nti me fa hɔ na party foɔ wɔ hɔ a na ebia ɔmo hyia me na ɔmpɛ sɛ ɔmo ne me bɔ nkɔmɔ a mɛtumi ne ɔmo abɔ nkɔmɔ anaa mentumi ne ɔmo bɔ nkɔmɔ. Ɛɛ bɛtumi ne ɔmo abɔ nkɔmɔ. Does that flout the rules and regulations? Daabi. Da no me kɔɔ yɛfrɛ ne sɛn ɛɛ yie wɔ ɛɛ central region kutsin yie yi. Bi wɔ hɔ a yɛse chairmanfoɔ bi sɛ wɔmpɛ sɛ wɔne yɛdi nkɔmmɔ. Bi wɔ hɔ a secretaries no koraa deɛ mentumi ne wɔn anni nkɔmmɔ because na ɛwɔ sɛ mekɔ ayie wɔ baabi foforɔ. So yɛde rules and regulations ba a, ɛwɔ sɛ yɛde rules and regulations ba a yɛbɛtumi adi so. Sɛ me ne wɔn di nkɔmmɔ a, does that flout the rules and regulations or not? No, nti ɛno yɛ major issue a ɛɛ. Ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na because wode mmara ba na ɛnyɛ clear ɛno nti no yɛntumi andi so a na mmara a wode baeɛ no na mfasoɔ a ɛwɔ so ɛne dɛn? Eti in, no. in, in all this na ɛsɛ nka hwan na ɛtumi yi su caveat bi anaa wɔde san ayi bi ba directive bi ba? Megye di sɛ ɛwɔ sɛ you see deɛ ama sisi a ayɛ no I see sɛ there's no leadership. Because bibi kɔ so a yɛn ba mbɛka nkyene no sɛ wei na ɛso wei yɛ wei nyɛ and all that so de bɛ. Ah nti na kyerɛ sɛ ama there there is that kind of um, leadership lacuna bi ɛwɔ hɔ. Obiara yɛ deɛ ɔpɛ because for for instance for me eh, menya aka ɛno awie no. a meeting na eh, Kennedy ne nkurɔfoɔ kɔhyia wɔ hɔ no. Mm-hmm. You see, what we must understand, first of all, ɛnyɛ nduru mmerɛ a eh, yɛde rules and regulations papa bi aba for campaigning ne nneɛma. Nti maybe you may be uh, jumping the gun. But you see, wotie nsɛm a Kennedy kaa wɔ hɔ no a, eh? ɛyɛ nsɛm a yɛka dadaada in our party. Na tete no yɛkeka ɛkasaa no, na yɛne media wɔ hɔ, yɛyɛ party meeting ne yɛne yɛn ho partyfoɔ hyia, yɛnrekɔɔde o, na yɛabɛbɔ. Wogye di sɛ ɔkɔɔeɛ a ɔhyiaa wɔn yi, ɛna wɔhyia partyfoɔ, wɔn nyinaa akɔ ayie, wɔakɔtena obi fie na ɔne wɔn rekasa, na obiara nrekɔɔdo, ɛna ɔne wɔn dii saa nkɔmmɔ no a, nka responses yi ne nneɛma nka abɛte. Nkawese, Inze Fassi, JH Mensah, na ne nua ne ne nua ne eh, President Kufuor yere. Gyina Kunta ne President Kufuor. Hmm. Ɔne President Kufuor contested 1996. Ɔsan ne ne contested 1998. Ee na ɛyi 1996 na na wɔka no wonim adeɛ bi a na ɛyɛ wosɛ berɛ a ɔno wɔkasa no wo sɛ sɛ ɔte hausa wɔtete languages bebree mm-hmm. na wɔgyina hɔ se ɔgyina hɔ se ɛɛ makonta no no but ɛberɛ no a ɛsɛ sɛ jh ɛba no ɛnie mm-hmm. oduu 98 no wonim deɛ ɔkaɛ daabi ɔse sɛ wode bankye dada kɔ wode bankye kɔ dwom na yɛ ansa a mm-hmm. Ontumi mfa saa abankye no ankɔ bio the next time, na kyerɛ sɛ bankye dada deɛ obiara nni hɔ ɔbɛtɔ. Meanwhile na Konta na ɔne no repere saa no o. In reference to Jay Kufuor, in reference to Jay Kufuor, but you see this response is coming because of the Bawumia nkyerɛkyerɛmu a ɔno nso ɛkyerɛkyerɛe. Maybe Bawumia nkyerɛkyerɛmu no ɔsɛ nka ɔka sɛ with the exception of Adu Boahen no, All other presidential candidates no ɔmo nya chance ɛkɔ mmienu mmiɛnsa ɛnsa ɔmo ɛwini nti makɔ baako a ɛwɔ sɛ ɛma mekɔ mmienu na me wini anaa me bɔ nyɛ ɛno ano no. Aah ɛno ano no. Ɛno no na Kennedy ɛhu loophole wɔ hɔ na ɔno nso ɛɛpɔnkye so but you see one thing we must also understand I'm saying all these things for party people to let their mind rest. Biribiara nhyɛɛ da nsiiɛ. Deɛ yɛkeka keka yi, yɛbɛte bebree. Kufuor rekɔntɛste Aduboahn in nineteen ninety six no, na Aduboahn message ne sɛ, there's a need for consistency. Ɔno waba within a short time, ɔkɔ around August yɛyii no, yɛto aba November second o. August, November, party yɛtee no June, July hɔ baabi. August yeyi yɛ presidential card yɛto aba November within just three months no competing with somebody a watena hɔ eleven years plus wama KFC five years sɛ nkurɔfoɔ awuwu ayɛ wei ayɛ yɛ nneɛma adisade sɛ yɛrekɔ democracy no ɔno yɛnim no for eleven years wo nso two months yɛa reyɛ yiw Nkurɔfoɔ bebree a wɔn yɛ qualified to vote no na wɔn din ne register no mu because the last time ɛyɛ registration yɛ nineteen eighty eight for the district assembly election nti wo a nineteen eighty eight after that wo di eighteen biara wo din ne register no so.

sɛ wodi in three months ɛwɔ sɛ nka wotumi di hui ni nti edu bɔ a yɛreka no change no na akofoɔ se there must be change there must be change eti ɛhyɛ aseɛ nye nnɛ ah there must be change ɛna yɛde change edu bɔ a ɛna ɛde ma akofoɔ kofoɔ nso kɔ ninety eight no after two ninety six no Wohu sɛ Great Alliance ne saa nneɛma nneɛma no a ɛbaa mu to the extent sɛ the vice president of the ruling government na ɛyɛ the running mate of Kufuor in the person of eh, vice president Akaa. So that arrangement na ankasa preparation towards 1996 no ansɛ dɛ ankɔ yie papa. so because we were looking for this alliance in 1994-95 such that yɛkɔɔ national conference ɛkɔ kaa sɛ by december of 1995 no sɛ alliance na ankɔ yie a we will go we will go solo Wo ho na ɛde yii kofoɔ. Ansa ɛɛ wɔn nso kɔ yɛyɛ wɔn ara na ataa kɔ didi. Na ɛyi ɛyi general saa mmerɛ no mu no a na ɛyi kofoɔ ɛka sɛ there should be change a na yɛn wura Dubai ahyehyɛ sɛ yɛn retain no no ɛdeɛ na ɛtɔ nkorɔfoɔ adwene mu a saa abirɛ no wɔn de maa yɛyɛ kofoɔ. Ɛyɛ kofoɔ worki behind the scenes wɔn a na wɔn ni nafa nyinaa ɔbɔ wɔn de kɔ wɔn hɔ mmaako mmaako J J Kufuor wɔ an excellent ability as a politician a nnipa bebree ni bi ɔnim ɔwɔ face recognition ohuu wɔ akurase five years time ohuu ɔbɛtumi abɔ wo din.

Jane Kufuor afa no, he managed to win a lot of them in his fold. Wow. Ɛna ɔtumi yɛ argument no yie ɛna ɔde win no. Wonim sɛ yɛkɔ 2000 no yɛkɔɔ 98 yɛkɔ suaa no no. Hmm, yeah. Nsɛm a ɔka faa Edubuae ho a ɛno nti ɔse yɛnyi no no, saa na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bɛka faa no sɛ ee wose nipa no wanyɛ adeɛ. wo se wɛ wɛ ɔno se wɛnya time nti na wɛntumi ampɛfɔm no wo so waba bio sɛ wɛnya time nti yɛnsan mma wo nkɔ bio nti kufuɔ se no change akufo ado se there must be change nti nipa baako no ɔkaa no change bɛduu baabi no ɔse there must be change nti Bawumia ɔyɛ ne debate a ɔbɛka sɛ there must not be change there must be consistency sɛdeɛ yɛmaa Akuffo Addo ne Kufuor no a yɛde hui no yɛn saa na ɔbɛka. Woka sɛ Kennedys bɛpene so sɛ there must not be change na yɛntoa so saa. Ɔbɛka sɛ there must be change. Mm-hmm. There must be change. So yɛtete saa nsɛm yi a ɛni sɛ ɛma yɛnyɛ yɛn nwanwa koraa ɛyɛ ɛyɛ the dynamic of politics. Mm-hmm. There's no way ne sɛ ebia Kennedy mpɛ sɛ ɔkɔntɛste Bawumia ɛna ɔbɛte Bawumia argument no ase. Ɔmpene na argument no nnɛ mpene na ɔtena. Nka ɔbɛ raise the counter argument. Mm -hmm. I just want people to understand this. Deɛ ka ho bio nti kufoɔ ewu ni yɛ no with all the

nyimpa dodoɔ yɛ ekɔ elections aa na na Addo ebɛ lead yɛ na Addo lead yɛ a o win yɛ he almost won the elections ɛna yɛ kɔɔ second round third round ɛna o lose yɛ meka wei ma obiara ate aseɛ sɛ the fact sɛ Nana Addo edii almost win yɛ ɛno nkyerɛ sɛ yɛse ɔnkɔ for free. Yɛ kɔntɛstee Nana Addo in twenty twelve, twenty ɛno koraa yɛ to aba no twenty ten. A lot of people including Allan Kyerematen who was the main person. But in twenty ten elections no, Nana Addo won massively sɛk yɛ to eh, eh, super delegates ni wie yɛ a, yɛ to main one. Onya bɛ sɛ ninety, almost ninety percent. Anaa bɛ bɔ a. Aane. Ɛna ɛde kɔɔ twenty twelve elections twenty twelve elections mo ara mo nim deɛ esii ne nneɛma nka ɛbɛyɛ wo sɛ because of deɛ esii yɛ ɛne deɛ Nana Addo kae ne nneɛma nyinaa nti no twenty fourteen no ɔbɛkɔ ɔno post wankɔ ɔno post wankɔ ɔno post ɛyɛ super delegate conference. ɛsan yɛɛ main general election ansa ɔrewini. Nti obiara nni hɔ a ɔwɔ some God given right bi to be the flag bearer of our party. At any given point in time biara obiara fight for it. Deɛ wakɔ dada no bɛka sɛ, Momma mensan nkɔ bio, because mesan kɔ bio a ɛbɛboa. Deɛ ɔnkɔeɛ no bɛka sɛ, Yɛnyi no mfi hɔ. Ɛnna ɔbɛpɛ argument a ɛbɛboa ne issue ɛbɔ a yɛnyi no mfi hɔ. So enti mengye nni sɛ ɛwɔ sɛ wei, deɛ ɛha adwene kakra ne sɛ ɛnkɔba no sɛ asɛmdidie bɛba mu. Okay. Sɛ asɛmdidie amba mu a, we must be ready sɛ we are going to see and listen to these arguments back and forth. Ɛdi ɛnyi sɛ ɛyɛ strange ma yɛ. Ba obi abisa sɛ ɛnyɛ too early sɛ saa nneɛma obe ebeyi ne ti. Ɛyɛ very too early because clear rules ni hɔ. Obi flout even rules a ɛni hɔ a anaa kakra na ɛwɔ hɔ no a nobody takes action. Mm-hmm. Enti sɛ nipa no te hɔ na obi akɔ ka wɔ baabi de akyi no a, ɔbɛbenya opportunity a ɔbɛ respond anaa me boa? Aane. Because ɔno kɔ kaa wɔ baabi no obi anyɛ no hwee nti me me nso mɛ tena ase me nso mɛ respond so me nso mɛ respond deɛ me mɛ srɛ and I'm praying sɛ nneɛma bɛ kɔ yie as part of the rules and regulations no ɛnɛ no one thing a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yɛɛ from twenty fourteen twenty fifteen a ɛboa yɛn ara tumi sosɔɔ yɛn nneɛma bebree so ne sɛ, Nana Addo ka sii so both in party and government meeting sɛ ɔno ɔmba meeting mu ɛn allow sɛ obiara nkura ne phone wɔ meeting no ase da. Nti from twenty fourteen a bɛsi no, Meetings a yɛyɛ, National Steering Committee, National Executive Committee meeting, National Council, Cabinet meetings no, yɛgyegye obiara phones. Mhm. Ada ɛnɛ gyidie ni hɔ, obi bɛ record wa naa. Yɛgyegye obiara phones na yɛyɛ discussions no ɛwɔ hɔ. Yɛwie a, sɛ reporters speech na abɛkɔ akɔyɛ a, kɔyɛ reporters speech. So as part of rules and regulations no, we must insist because you see Kwame, Politics no is about interest nti imagine sɛ me wɔ hɔ yi na me yɛ Muslim na makɔ hyia Muslims bi wɔ kokoa mu ne wɔn rekasa a, sɛ mɛka akyerɛ wɔn sɛ oh mo sɛ mo deɛ ara ne me o anaa? Yes. Eh? Me mhm. deɛ me me ne me me kyerɛ sɛ metumi bɛdi president na kyerɛ sɛ mo nyinaa mo mma ɛtumi ara bɛdi president. na me wɔ hɔ yi koraa no Ghana koraa Muslim biara ndi president nti wei deɛ mesrɛ mo wei deɛ mo nkɔ to no bu mo yɛ NDC foɔ koraa mo nkɔ twe wɔn na wɔn bɛ to man sɛ saa kasa yi a meka yi ɛwɔ kokoa mu na me ne wɔn pɛ na amba out a ɛyɛ good obi kɔ report a ɛyɛ another matter me imagine sɛ yɛ record nkɔmɔ a me ne wɔn adi ne ɛde bɛ wɔ mo mo mo ɛɛ ɛɛ ɛɛ radio so ne internet so a. Wohwɛ a deɛ na ɛbɛyɛ? Ɛbɛkɔ akɔfa eh, nsɛm aba. It create a lot of confusion. Nti politics no ɛyɛ religion, ɛyɛ tribe, ɛyɛ region, ɛyɛ association and all that. Nti ɔsɛ yɛ manage nneɛma a yɛpɛ sɛ obiara te. Ɛyɛ major issue because nyɛ saa sɛbi sɛbi Kennedy kɔ hyia mampɔnfoɔ a ɔne wɔn di nkɔmɔ yi.

Ɛno ka ho bi na yɛlusu yɛ. Na NDC foɔ no yi wɔn candidate sɛ June ase dɛn nti yɛyii no June no na yɛbɛyii November no four five clear months nti na yɛlusu yɛ. Wohwɛ the year twenty twelve a hmm yɛyii Nana Addo seventh August twenty ten twenty ten o. Ɛna Atta Mills wuiɛ July twenty twelve. Ansa yɛrekɔyi John Mahama twenty ninth August twenty twelve. Nti ne yɛyi Akuffo Addo twelve clear months, two years, two years, two years, twenty four calendar months. two years yɛ yi obi twenty ten yes you can talk about the dynamic sɛ oo ɛyɛ saa no na ɛmaa na mood no country ne mood no ayɛ nti ayie ne nneɛma yɛ yi sɛ yɛ yɛ ICC fo yi deɛ ɔmo propaganda deɛ ɔmo yɛ ayɛ ɔmo yɛ yɛ ayɛ sɛ atamil so heaven a na wakɔ tena yi ah ɛyi ɔte nyankopɔn nsa nifa so na ɔhyɛ ne wɔɔkye na egyptian ɛyi wakɔ fi Jesus ebi a Jesus te. Nka yɛ ɛfata mɛ so kɔ heaven kora tena eh Nyankopɔn benkum so eh Ɔkɔ tena ne nifa so Nti me a me kae sɛ from saa July hɔ ɛkɔ December no it was so impossible for you to criticize the enemy mm-hmm. Nipa ti Nyankopɔn nifa so

Mhm. Before that election I remember that day na yɛ fi saa saa na western region no ɛne western north no bom the whole western region na yɛ ne nam azim hɔ baabi ɛne nana ado that is on the uh, July uh, July date bɛn a. Mm, July something something something yeah. Yeah, that very day na yɛ fi hɔ ɛbɛsen. akɔ eh, Freddie Blay kurom. Nti yɛnam nwura mu hɔ no ara na eh, President Nana Addo Dankwa frɛɛ cars no bi. Nti yɛpaake, yɛfrɛ saa a na ebia obi, eh, especially him, ebia ɔpɛ sɛ ɔgye nsa no ase, na yɛn nyinaa yɛapaake. Yɛn nyinaa yɛpaakee sɛ yɛasii a, Nana Addo bu n'ani a na nsuo bu n'ani, adɛn a ɛte Asamoah Osei. yɛ campaign a yɛyɛ o yɛ dɛn ne nyinara na ɛwɔ sɛ yɛ suspend ne nyinaa yɛ momentum a yɛde kɔk ne nyinaa baa fam ɛna yɛde lose election with the, all the challenges we had and all that nti I think sɛ we must be a bit more tolerant with our politics Na yɛ regulate no yie a, me me leadership no na ehia me in this matter because yɛntumi allow individual biara bɛpɛ loophole deɛ epia ne yɔnko if there there is competition. Sɛn na ɛbɛkyerɛ no? The referee na ɔwɔ mu no, the leadership of the party no na ɛwɔ sɛ yɛ set clear rules a rules a punishment ɛwɔ ho. Yɛsɛte rules na punishment nni so na nkurɔfoɔ flouse rules no without any any sanction a, obiara bɛ flouse. Nti mesrɛ mo, even though time no nduruiɛ a, ɛno ɛnyɛ discussion a ɛwɔ sɛ yɛyɛ seesei ara. The discussion we must engage ourselves as a party now is to look at the reorganisation process a yɛreyɛ ne kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi ama party no operations no ayɛ den. Na ɛno no bɛboa na yɛyɛ yɛn election na whoever becomes whatever no we can go into election twenty twenty eight and win ɛno na ehia but this one ɛyɛ ade a we cannot avoid it nti if there are no rules bia ɛbɛ create problem. Na maame mmerɛ o going into um, twenty twenty eight elections no type of candidate and a kind of candidate bɛɛ na mo hia. You see, obi obi ma wo saa answer yi a na onnim what politics is about. Dabi wokɔbɔ bɔɔl ne opponent kɔbɔ bɔɔl a, ɛnyɛ wo nko ara wo training na woyɛ o. Mhm. Wonya wo ho training a, wo opposing team no players a wɔde ba no, Ɛho na wo nso wohwɛ na ade ase sɛ o players. Ɛno na determine whether wobɛbɔ two top anaa one top anaa three top anaa wobɛbɔ deɛ first na Italy fo yi bɔ bi anaa wobɛbɔ German machine. Mhm. So nti obi gyina ha ka sɛ election a yɛrekɔ yi kyenkyen a yɛmfa wei nkɔ yɛmfa wei nkɔ a mengye nni sɛ ɛno ne asɛm no. Time nso wɔ mu kakra. So na ɛbɛte anaa? Ɛhɛɛ. Nti depending on what the NDC is doing na ahwɛ nkurɔfoɔ a wɔn ayiyi wɔn. Sisi a wɔn wɔn no NDC foɔ yi ɛɛ Asiedu Nketia ne Julius Zebra ɛna asɛ wɔn pɛpɛrɛ ho kakra. Ɛɛ wɔn vice yi yɛnim deɛ ɛbɛba. The school of thought sɛ wɔahyɛ koraa a ɔbɛtumi aresign na Julius Zebra akɔyɛ vice. Ɔkɔyɛ vice a. Wha how does that play out? You understand? Mm-hmm. Nti what is important is for us to strengthen our machine na yɛde kɔ wall no. Mm-hmm. Strengthen your machine na yɛde kɔ wall na depending on how it plays out there ɛna yɛde hu sɛ sɛ ne ɛkɔ no a particularly in our parliamentary arrangement no it's important sɛ yɛbɛhwɛ yɛ opponent nso ne ne ne game a ɔwɔ play so. Eh. Woka sɛ what kind of candidate do we need a, ɛbɛyɛ den for anybody to suggest sɛ yɛmfa wei nkɔ anaasɛ yɛmfa wei nkɔ. Mm, I see. Na wotie analysis bi a binom so yɛ o oh, mo 2024 mode Bawumia kɔe na mode no kɔeɛ no na mogyina nneɛma bɛɛ planks bɛɛ mmiɛnsa baako ɛyɛ sɛ o oh, the zongo community no Biaa wo fall for a Muslim first time sɛ ɔmɛyɛ president afei the five northern regions no nso no they will fall na wɔn ato de ama afei na ɔwɔ general appeal nom ne adeadeɛ enti sɛ wotie binom nso a wɔn yɛ argument no so a wɔn nso argument no sɛ wei no nyinaa mmam so this time around retaining maybe owura Bawumia no Ɛyɛ the same story ɛna wobɛkɔ akɔka nti na mebisa sɛ the type of ɛyi bɛyɛ na na mopɛ sɛ mode ne ba. Ɛɛ saa argument yi meba mu a na kyerɛ sɛ meba gyaagye so ɔde ne seɛ no na ma bɛkyerɛkyerɛ mu sɛ meyɛ Baomia a mɛkyerɛkyerɛ mu ɛkwan ɛfaa so a na ade korɔ nti a ɛɛ ebi a vote a yɛpɛ wɔ hɔ no yɛn nsa anka sɛ meyɛ Eh, Kennedy anaa Sisi Abrine wɔ hɔ, Edu Twum wɔ hɔ, eh, hwan bio? All the other candidates na. Eh, yes, Mɛtumi pa, ba ama no Patrick Buama kora ɛba. Why? Patrick Buama. Oh, okay. Eh, good sɛ young man. Eh, bɛba adeɛ no. Mm. So, me nso bɛba abɛkyerɛ deɛ nti a eh, saa

any interest in who becomes our candidates no should be the one to do the real analysis and look at what went wrong, what went right, what needs to be done. So, na wɔn keka wɔn nsɛm no yie a, yɛyi candidate ma yɛ a, because party n'ankasa nso ntumi nka sɛ yɛde X anaa Y na ɛkɔ. Nti wɔn yɛ argument na na whoever emerges no, because whoever emerges no ɛbɛwɔ advantages. ɛbɛ wɔ disadvantage who ever you can't despair ɛba nyinaa obiara bɛnya advantages and disadvantage ti na yɛahwɛ sɛ yɛ disadvantage no deɛ ɛhe na yɛbɛtumi asɔ ano sisi a deɛ ɛhe na ɛno deɛ yɛyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yie ne advantages no ɛwɔ he fa the advantages no how does the advantage of the candidate merges with the plan of the party Sɛn ansa wetumi apɔsititi elections no nti ɛno no deɛ gyae saa ɛhɔ no ma candidate no yɛ the party the real analysis no should be done by the party na afei yɛahwɛ sɛ what is the way forward and for why are the reasons nti a yɛto yɛ anaasɛ yɛanto there's a lot of work to be done I tell you. Mm. General Mami Yao na Minsenya Mpanso Mfama. Me nso meda mo ase. Ɛɛ, mɛsrɛ sɛ obiara koma mmra fam. Migye nni sɛ ɛyɛ major issue bi a aba a woretu ma ne wei, woreka wei, dɛbɛdɛbɛ. Ɛnyɛ major issue biara. Ɛyɛ sɛ nka sɛ dɛ meka he, sɛ nka Bawumia reka na ɔka sɛ with the exception of ɛɛ ɛɛ Professor Dubois he, all other candidates he, nka ɛno anka asɛm biara nni hɔ. Na yɛnhwɛ yɛ because this time so nneɛma asesa. Woka asɛm wɔ kokoa mu hɔ na obiara rekɔɔdo. Deɛ ɛho bɛhia sɛ yɛbɛka wɔ kokoa mu no, yɛmmɔ mmɔden mprotɛkte yɛn ho na yɛnka wɔ kokoa mu. Deɛ ɛpɛ sɛ obiara te no, obiara bɛte a obiara bɛyɛ analysis. Nti yɛnyɛ extremely careful about deɛ yɛreka a obiara bɛte

yɛ former general secretary of the New Patriotic Party ɛne yɛn na atwe nkɔmmɔ na yɛmmrɛ so.